Ýutub Mirasym kanaly.
Sarman ahun. Bir wagtlar Garaoňurlaryň bir bölegi Tejen aýagynda ýaşapdyrlar. Çara hunlaram çarwadar adamlar bolupdyrlar. Olar Gökdepäň Gorjak obasyna özüniň küleň arasyna göçüp gelipdirler. Soň-soňlar Çara hun Hywa-da medresäni gutaryp gelensoň, Öz obalarynda adamlar pukaralykdan ýaňa örän kynlyk bilen medrese açypdyrlar. Taňryýalkasyn aýtmak üçin olara gelýänleň hetdi hasaby bolmandyr. Çary ahun Hywadan öz obalaryna gaýtjak bolup durka, garry piri oňa şeýle diýipdir. Ilki bilen-ä, Medresä oglan alaňda göwnüň ýetmedigini almagyn. Onsoňam her gün, her ýyl belli wagtda okuw başlap, belli wagtda okuw gutargyn. Muň ymgyr peýdasy köpdür. Garry piriň aýdanlary Çara hunuň gulagynda ýaňlanyp durdy. Garry pir Çara huny juda gowy görýänligi üçin oňa ýene bir zat aýdypdyr. Gurhany Kerime şerh düşündiriş bereňde, Wepaýy türkmeniň Rownakylyslamyny bir gapdalyňdan aýyrmagyn. Biz ony eýýäm iki ýüz ýyla golaý medresede okadyp ýörüs. Garry piriň bu aýdanlary Çara hunyň ýüregine jüňk bolup galypdy. Ol Hywadan gelenden soň, ýolda, Maryda, Tejende, Köşüde az-kem eglenipdi. Derrew hem kakasynyň doganlarynyň maslahaty bilen medrese, metjit salmaga girişipdi. Çara hunyň hut özi hüjreleň amatly bolmagy üçin gözegçilik edýärdi. Birinjiden-ä hüjreleri iki adamlyk ölçegde salypdyrlar. Ikinjidenem, kitap goýulýan tekjeleri giňräk, aşagrakdan goýmalydygyny okan ýyllarynda arzuw ederdi. Medresäň ýowaryna tutuş obaň işe ýarany, goňşy obalaň adamlary gelerdiler. Çara hunlaň tiredeş garyndaşy bolan Gara aga-da bäş oglunam yzyna tirkäp, Her gün ýowara gelerdi. Garaba endigi boýunça bir söze başlamazynyň öň ýanyna ähem, ähem edip ardynjyrar ekeni. Eli-aýagy ýüz-gözleri palçyk bolup giden Garaba gapdallaryndan geçip barýan Çary ahun saklapdyr. Ýeri, inim, ahun aga, medresäň-ä işi bitip barýandyr diýipdir. Sara hun özüniň garragalarynyňam yhlas bilen palçyga bulaşyp ýörenine hem-ä begenipdir, hemem gynanypdyr. Ol, Agam, beýdip horlanyp ýörme. Oglanlar ederler ahyry diýipdir. Gara aga loh-loh gülüp, Sarsam, agaň bu çawça işleri entek ýarar. Bu jahyllaň biriniň duran ýerinde durup bilerin. Onsoňam bar-a, Çary jan, ine men şu hüjräň pagtasy üçin laý eýleýändirin. Ýene bäş-on ýyl geçer welin, Gara agaň palçygyndan salnan hüjre, muny ýagyş ýagmyram almaz diýip, meni öweriň ýaly haýdap duranlaryn diýipdir. Ahun agaň hormatyna gala salnypdyr. Hatar hüjreler ony gelşigine getiripdir. Metjit gurupdyrlar. Medresä Tejen bilen Bamy aralygyndan okamaga gelenler köp bolupdyr. Bir gün Çara hunyň öňünden garaga çykaýypdyr. Ol garagany ýedi ýoluň üstünde saklapdyr. Soňam şeýle diýipdir. Agam, näme üçin sen çagalaňy medresä ibereňok? Iber ahyry, goý okasynlar. Düýn Tejenden Berdimyrat ýegenem okamaga geldi. Çary agaň Berdimyrat ýegen diýýäni Berdi Kerbabaýewdir. Berdi Kerbabaýewiň ejesi Çary ahunyň iň uly agasy Begmyradyň gyzydyr. Gara aga diýseň sada adam eken. Çary ahun öňki aýdanyny gaýtalap, Oglanlary medresä iber diýipdir. Ahun inim jan, meňkilerde Gurhany Kerimi göterip biljek kelle ýok ahyry. Muny öň ýalňyş agam. Bu zatlaň hemmesi allalykdyr. Pygamberler zamanynada garaşylmadyk, oslanmadyk adamlar Muhammet pygamberiň hyzmatynda bolupdyrlar. Belki Alla nesibe satylan bolsa, aý gün geçip dur, molla diýer ahun diýer ýetişerler. Soň tanamarsyňam. Iýiber hemmesi gelsin. Ýok-la ahun inim, birini bereýin. Birini berjek bolsaň çarmany ber agam. Ol gaty il gezip görünýä. Düýn öňňin şu ýerde işläp durka synladym welin, gaty ýatkeş ol. Garagaş gürrüňlerden soň öýlerine geldi. Çaý içip oturan ogullaryny birlaý nazaryndan geçirdi. Şo wagt aýalam öýe girdi. Garaga alňasaman dillendi. Çagalaň ejesi? Aý, çagalaň ejesi! Men-ä ogullaň bäşisinem öz medresämize ugradaýjak. Nesip bolsa, Allahu ekberimiz-ä özümizden biter. Aýaly Gara agaň gürrüňine çalaja ýylgyrypdy. Bäş oglam ahun bolana döndi. Bäş sany molla-ogully bolsaň kemiň näme? Ondan-mundan gelen kellaýagy iýd otur diýdi. Kakasy bilen ejesiniň arasynda bolan gürrüňe oglanlar hezil edip gülüşdiler. Kaka, meni iberme göri. Mal bak diýseň mal bakaýyn, ýöne oka diýme diýip, iň uly ogly Köwhan aýtdy. Meňem kaka okasym gelenok. Üzümlere eriklenmize seredibereýin-le diýip, Tosa atly ogly aýtdy. Beýle kowulylaram seslerini çykarmadylar. Sarmana gezek geldi. Ogullarynyň gürrüňini diňläp oturan ejeleri oturyp bilmedi. Sarman jan, sen zehinlijesiň. Oka oglum, oka sen diýdi. Şeýdip Sarmany iki oýnam çapady bilen medresä alyp gitdiler. Sarmanyň okamaga bolan yhlasy güýçlüdi. Ol medrese bilen çalt öwrenişdi. Arap elipbiýindäki ýigrimi sekiz harpy göwnejaý özleşdirdi. Bir gezek Çary ahun Garaga şeýle diýdi, Medresäň özünde okamaga kitap köp. Sarman hem indi okamaga girişip başlady tüweleme. Köşüden Mahmyt işanyň ogly Myratjan işan ýakynda Hywa, Buhara gidip, kitap alyp gelmekçi. Ýagdaýyň bolsa ýetirinip bilseň, käbir kitaplar Çarman üçin sargyt edäýeli. Gara aga ýaýdanmady. Bolar, bolar ahun aga. Kitaba gerek bolsa hötde geleris diýdi. Şondan soň Gara aga köşekli düýeleriniň birini satdy. Bu gürrüň gara gyşyň içinde bolupdy. Mazaly ýaz çykandan soň Myratjan işan Buharadan seýrek tapylýan kitaplaň dört sanysyny Çarmana niýetläp alyp geldi. Şarman okuny diýseň gyzgyn tutýardy. Ol elipbiýiň her bir harpyny agyz boşlugynda nähili taýýarlamalydygy, arapça, onda-da Gurhan-Kerimiň dilinde bokurdakda gürlemek şertine başdan üns berdi. Şeýdip, basa oturyp, öwrenýänleň hemmesiniň bokurdaklary birbada ýara bolup, agyzlaryndan gan gelýän pursatlaram bolýardy. Çarmanam medresede şolaň biridi. Muňa öýde-de, medresede-de üns bermeýärdiler. Sebäbi beýle ýagdaý keramata girişmegiň alamaty, ýagşy zat diýip düşünýärdiler. Aradan bir ýyl geçenden soň Çarman eýýäm zowurdadyp özbaşdak okap oturan talyp bolupdy. Damyllaň berýän sapaklaryny aňry ýany bilen bişirip ýetişýärdi. Çarmanyň artykmaç taraplary ýüze çykyp başlady. ol arassa okap bilýärdi. Türki dilde ýazylan kitaplardan gowy baş çykarýardy. Medresä gelip görýän ylmy adamlar bu kitaby kimiň göçürendigi bilen derrew gyzyklanyp başladylar. Şeýle arassa, tertipli, göwnejaý ýazylan kitap ünsüňi çekýärdi. Ol soň-soňlaram Çarmanyň göçüren sopy Allaýary medresäň hüjrelerinde elden-ele geçerdi. Şeýdip ençe ýyldan soň Çarman medresäni gutarypdy. Çarman ahun bolupdy. Ýyllar bolsa geçip durdy. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi ýedinji, bir müň dokuz ýüz ýigrimi sekizinji ýyllarda Aşgabatda we Gökdepäň obalarynda dindarlara garşy göreşmek onçakly möwjäp baranokdy. Eýle-beýle diýip käýarym bir gürrüň gozgap goýberselerem, üýtgeşik basga-baslyk ýokdy. Birdenem Gökdepe etrabynyň Şorgala, Gorjak obalaryna aýratyn darap başladylar. Hasam soňky bir ýylyň içinde ýitirim edilýän işan mollalaryň sany köpelip başlapdy. Oň sebäbi bardy. Bir müň dokuz ýüz otuzynjy ýylyň ýanwarynda obalary baý kulaklardan, işan mollalardan arassalamak karar edilipdi. Şondan soň eýýäm bir müň dokuz ýüz otuz birinji ýylyň başlarynda Aşgabat, Kerki we Çärjew okruklarynyň obalarynda birentek maşgalalar bu kararyň pidasy bolupdylar. Gökdepe raýonynyň Gorjak obasyndan belli ylymdar, pähim-paýhasa ýugrulan Çary ahunyň ýetişdiren, ençeme ýyllap ylym beren ahunlarynyň soňuna çykyp gelýärdiler. Olaň birini yslamyň wagyzçysy, ýaşlary azdyryjy, sowatsyz adam hökmünde ýazgarsalar, ikinjisini bäş sany iki zowlakly geçit üçin baýlaň hatarynda ýok edýärdiler. Şorgalaly Ata hunam Çara hunuň elinden çykan Hywodyr Buharaň talyplaryna, sopularyna berilýän ylymyň ýörelgesi bilen ýetişdirilen zehinli, Allatagala sygynmagy başarýan adamlaň biridi. Gijäň bir mahal gelip duýdansyz alyp gidilýän adamlaň San-sajag ýokdy. Ýaman ýerem olaň ölüdigine ýa-da diridigine güwä geçýän adam tapyp bolanokdy. Gezek Ata ahuna golaýlapdy. Ata ahun ikindi nara gapylarynda otyrka, oň ýanyna Çarman ahun gelipdi. Olaň hiç biri ýeke agyz gürlemän köp oturypdylar. Hemme zat düşnüklidi. Ýary gijeden soň geljek adamlara garaşybermelidi. Uzak dymyşlykdan soň Ata ahun söz açdy. Ahun aga. Agyrybyn jaşan bolsak razy bol. Men dagdan aňryk aşmakçy. Obamy, enem-atamyň mazarlaryny, ene topragymy, ata Watanymy taşlap gitmek agyr düşýär. Düýn gyzyllaň ellerine düşenleň bu gün ýagty jahanda ýokdugyna ikimiz düşünýäs. Izraýyl öz harydynyň hyrydary bolsa, Biz oňa müň kerem razy. Ýöne nähak ölüm aç degjek. Şu ýagdaý, şu düzgün boljak bolsa. Gaçan gutular edeli. Göterileli. Ertire galsak geç bolar. Hmm. Gitseň sagaman bar. Menem yzyňdan barsam gerek. Nesip işidir. Ine şeýle diýip, Sarman ahun Ata ahun bilen hoşlaşdy. Yzyndanam ýaýdanjyrap, Sarman ahun aýtdy. Ata aga, kitaplary näderis? Az owlugam däl. Taşlamaga-da dözer ýaly däl. Götererdenem agyr. Hemme kişi özüň ýaly. Goýmaga-da ýer ýok. Iň ýamany gara deňlik diýleni ine şu ýerde belli boldy. Ata Hun ýüzüniň ugruna jogap berdi. Men-ä gömdüm. Özümden başga bilýän ýok. Hum. Menem gömmekçi. uzaklaşman. Şo günüň ertesi ata huny alyp gitmek üçin geldiler. Emma ol eýýäm Eýranyň obalarynyň birine baryp ýetipdi. Ata huny tapmadyk gara maşyndakylar gahar-gazap bilen Gorjowa, Çarmana hunlara geldiler. Olaňam öýi gum-guklukdy, iňlär siňek ýokdy. Sarman ahunlaň beýleräginde oň dogany Tos agalar ýaşaýardylar, olar Tos agalara geldiler. Haýbat atdylar. Sarman ahunlaň nirede gizlenenini aýtmasaňyz, ýerine siziň özüňizi alyp gideris. Tosa aga diýseň sowukganly adamdy. Bir oturyşyna gymyldaman dillendi. Ýagşy ýigitler, biz-ä aginem bolsak, gatnaşygymyzyň kesileniniň ýyly ýetendir. Çenim çen bolsa ol eýýäm dagdan aşandyr, diýdi. Ahunlary ýygnamaga gelenler boş gaýtdylar. Hosa aga olary allap göýberipdi. Sarman ahunyň nirede ýatandygyny ol gowy bilýärdi. Şu pursatda ol Çary ahun gonamçylygynyň gapdalyndaky jaryň içindäki möwslenlikdedi. Sarman ahunyň gözüne uky gelenokdy. On alty-on sekiz ýyl öň bolan bir waka oň ýadyna düşdi. Çary ahun näsaglap agyr ýatyrdy. Sarman ahun oň töwereginden aýrylmazdy. Birinjiden-ä ol ikisi biri-biri bilen ýakyn garyndaşdy. Ady berdiler. Ikinjidenem, musulmançylygyň ylym ýollary olary bir-birine has ysnyşdyrypdy. Şondan soň Çara hun aýňalmady. Ol bir müň dokuz ýüz on dördünji ýylda ýetmiş ýaşynda dünýäden ötdi. Çara hunuň agyrdygyny eşidip, Hywodan, Mardan, Derweze sebitlerinden gelen myhmanlaň aňyrsy-bärsi ýokdy. Olaň eýýäm on-ýigrimi gün bäri Çara hunyň başujunda turanlaram bardy. Köşüli Mahmyt işanyň ogly Myratjan işan, Çara hun bilen Hywoda bile okanlar üçin hasam ysnyşykly aragatnaşykdady. Çara huny ugratmak üçin jynaza namazyna durmakçy boldular. Çarman ahun birden demir ýol tarapdan bir tozanyň göterilenini gördi. Ol Myrat jan işana ýüzlendi. Işan aga, gaýradan bir tozan bärligine süýşüp gelýä welin, Garaşsakmykak? Sekunt saýyn golaýlap gelýän tozana gözi düşen Myratjan işan, Garaşalyň, garaşalyň diýdi. Onýança tozan oba geldi. At çapyp gelýän daýaw nurana adamyň Bäherdeniň Garagon obasyndan Öwezmämmet ahunnuny hemmeler tanadylar. Şu oý-pikirler kellesinde öwrüp ýatan Sarman ahunyň ertirki güni gaýgy-hasratdady. Onýança kimdir biriniň Çamma! Çamma! diýip ýuwaşja sesi eşidildi. Ol Çarman ahunyň dogany Tot agady. Çarman ahun böwürslenligiň içinden çykyp, oň ýanyna bardy. Çarma, ýaň seni gözläp-gözläp tapman gitdiler. Alajyň et. Hä. Men onda ýola düşeýin. Gijä galaýmaýyn. Nirä? Eýrana çykjakmy? Ýok. Aýagym çekenok. Göbek ganym dökülen ýerde duwlananymy gowy görýän. Ýöne Gulkeýik ýeňňeme-de, hiç kime-de muny aýtma. Nirä gitdikä diýselerem, Bilemokdan başga gürrüň bolmasyn. Ýagyň daşyndan iç aman diýipdirler. Häzir Aşgabadyň içi asuda bolmaly. Aşgabat şäheriniň çolarak ýerinde bolaryn. Özüm habar tutmasam, meni gözleme. Arkaýyn bol. Soň Çarman ahun dogany bilen hoşlaşyp, ýola düşdi. Toty aga üç aýdan soň oň nirededigini bilipdi. Emma aradan ýyl geçenden soň, täze kynçylyklar başlandy. Latyn harpynda ýazylýan täze türkmen elipbiýine geçilenden soň, Arap elipbiýinde hat ýazsaň ýa-da arap elipbiýindäki kitaplary okasaň, şo gün ýoguňa ýanýardylar. Şu bahana bilen Aşgabat şäherinde hem baýlardan, işan mollalardan arassalaýyş işleri başlanypdy. Üstesine bir müň dokuz ýüz otuz birinji ýylyň on dördünji awgustynda bolan keltegoňur gyrgynçylygy Aşgabat sebitlerine güýçli täsir edipdi. Şäherde ýaşaýan adamlaň hemmesi gözegçilige alnypdy. Çarman ahun, demirýolda işleýän köne tanyşlarynyň biriniň üsti bilen Tejene aşmagy başardy. Ilki günlerde Tejeniň aýaklaryndaky ýolbarsly götün sebitlerinde özüni tanatman, çopan çoluklara kömekçi boldy. Olar Ahun agany tananokdylar. Çarman ahunam tanyşjak bolup baranokdy. Çarwa durmuşy geçip durdy. Ýaz çykdy. Asyly götünli iki sany adam düýe gözläp gelipdirler. Şarman ahun olaň öňünde çaý goýupdyr. Epesli ýaz kömelegini gowurdaga gowuryp olaň öňünde goýupdyr. Şonda bi iki adamyň arasynda şeýle gürrüň bolupdyr. Bas-gabaslyk gowşaşýa, tüweleme, tejelme, parahat. Belki Alla şeýle bolsun-da. Bu ýakymly sözler Sarman ahunyň depesini gök diredipdir. Şondan soň ol Tejen şäherine göçüp gelipdir. Çagalaryny ýygnapdyr. Ýaňy bir rahat ýaşap başlanyna bolsa, dogany. Tosa aga öz ineleri Bäşimiň bir müň dokuz ýüz otuz dokuzynjy ýylda fin urşuna alnandygyny, aýaly Ogulkeýigiň agyr syrkawlap, indem aýňalandygyny Ahallaň birinden sargyt edipdir. Sarman ahun gije obasyna gelip, bir ýük maşyny bilen dogany Tosa agany we oň aýaly Ogulkeýik ejäni Tejene göçürip alyp gidýär. Ogulkeýik eje şo gezek ejizläpdi. Ömründe bir gezek diýen ýaly durmuş, ýaşaýyş ejizliginiň ajy gözýaşy oň ýaňagyndan syrygypdyr. Ogulkeýik eje Eý, Biribar Alla, Özüň gowy bilýäň. Mömin musulmanlaram, Bizem Öz penaňda aman sakla diýip, öz-öz hümürdänine, oň parasatly, asuda nazaryndan gözýaşlar akýardy. On dördi gijäň gündizligine barabar ýagtysyna olky gijäň ýüzem, hasratly gözýaşlaram Mesaňa mälim görnüp durdy. Çarman ahunam, Tosa aga-da muny aňypdylar. Emma seslerini çykarmandylar. Şo pursatda olky gijäňem kalby, geçmişi ýatladypdy. Nä günler bilen. Nijeme ýyllar dolukdyr haly dokap, ýüň darap, keçe edip bu çagalary okadýaň. Indem şo gören görgülemimiz üçin Tejen diýip, Mary diýip, çöl diýip, sähra diýip, gaçyp-aýlanyp ýörmeli. Mäşim janam nirelerde bir ýerde okuň astynda gün görýä. Taňrym, özüň gora gör diýip dileg etdi. Sarman ahunyň Ogulkeýgejäň parasatlylygyna göwni ýetýädi. Ol bagşy Daşaýakdan uly iliň pähimdar serdary bolan Keýmirkör begiň alty-ýedi arka bärsi ahyryn. Ol keýgeje şakyrdap barýan ýük maşynynyň üstünde uly göwresi bilen bir gysym bolup oturyşyna ullan demini aldy. Çarman ahun oň haşşyllysyndan ýüreginiň köşeşendigini aňdy. Ýuwaşja dillendi. On dört gijäň dolanaýy. Asmana-zemine öz gudratly täsirini ýetirip dur. Şu ýagtylyga, şu gudrata akman ýatan çuň suwlaram güberip, ýokary göterilýärler. Aý astynda ýatan garaguşlar bagşy bolup. Zowladyp aýdym aýdyp ýör. Kimsi ak öýüň üstünde ýorganyny göterip sermenip ýör. Özem hiç zat bilenok. Ertesem bolan zatdan bihabar.
Youtube Mirasym kanaly.
Olar biz möýünden otla münüp, Tejen tarapa ugradylar. Şo ýylyň bahary yrsgally gelipdi. Tejen derýasy üýtgeşik joşup, hanasyna sygman durmasa-da, suwy ýeterlikdi. Tejenlileň bar gürrüňi Derýa ýolborslýň çölüne urupdyr. Götüne tarap ýarypdyr. Ýaby ýazdyran çöketligi çaýkanyp ýatanmyş diýen ýaly bolelinlik hakyndaky umytly arzuwlardy. Çarman ahunyň welin bar oý-pikiri üstüne abanyp duran Gyzyl imperiýaň gysajyna düşmezlikdi. Indi ele düşäýseň, Ahaldanam, Tejendenem ata Watandan umydyňy üzmeli boljakdygyny bilýärdi. Tamaň tala daňlan ýaly bolmalydy. Damanaň bir döwüm çörekden başga-da gerdeni agyr ýüklidy. Şeýle-de bolsa adamlaryň arasynda musulmançylyga ten berýänler köpdi. Tejen şäheriniň we oň töweregindäki obalaryň ýaşaýjylary gije-gündiz Çarman ahunyň töweregine ýygnanşardylar. Tos agalar Tejende uzak ýaşamadylar. Ýene-de yzyna obalaryna Gökdepä göçüp gaýtdylar. Çarman ahunyň örme ýylgyndan salnan kepbesi giňişlikdi. Oň özem juda gürrüňçil bolany üçin eliň aýasy ýaly ýerde gürrüň diňläp oturan adam üçin o ýer hiç neneňsem däldi. Çarman ahun musulmançylyk rowaýatlaryny, şerigatyň kanunlaryny gürrüň bererdi. Bir gün Çarman ahun Aşgabadyň Gämi obasyndan myhmançylyga gelen Çüri mollany, Goşa mollany, Rejep guly mollany ýanyna alyp, olar bilen Tejeniň bazaryna çykypdyr. Ýolda olara çalarak tanaýan bir adam duşupdyr. Ol gämililer bilen içgin tanyşdyrap, Çarman ahunam günde goýman öz öýlerine çaý içmäge alyp gidipdir. Şonda ol köpbilmişsiräp Çarman ahuna sorag beripdir, Ahun aga, menem indi söwda etmämi goýdum, bäş wagt namazymy okaýan, tebärek çykmany öwrendim, nika gyýyp bilýän, merhumyň jynaza namazynda ymam bol diýselerem başarjak. Ýöne ýekeje adamam gelip maňa ýumuş buýurmaýar. Salamlaşýar-da geçip gidiberýär. Ýa-da maňa aklug köp alarlar öýdýärlermikä? Ýok, maňa zat gerek däl. Ile berýänlerini berseler bolýar. Sarman ahun öý eýesiniň gürrüňine hawa-da diýmändir, ýogam. Öý eýesi gaýtadan sorapdyr, Sarman ahun şu zatlary gürrüň beripdir. Ilki bilen-ä söwda etmän goýmasaňam bolardy. Şerigatyň kanunlary halal söwda etmäge rugsat berýär. Emma nebsiňe buýurmaly. Şerigatyň talap edişi ýaly ölçegde alan harydyň üstüne goşup satmak bolar. nebsiňi şawlatmak bolmaz. Asla ol haramdyr. Ikinjiden, sen musulmançylyga, Beýik Taňra sygynýan bolsaň, onda ukudan galyp, alada batyp ýörmezler. Tebärek çykartjagam, nika gydyrjagam özleri taparlar. Aslynda aklyk üçin bu işler berjaý edilmeýär. Oň örän gymmat bahasy bardyr. Çarman ahun sözüniň şu ýerine gelende öýesi oturan ýerinden ýeke dyza galypdyr. Şerigatyň kanunlary esasynda Çarman ahun ullakan bir aklyk hakynda aýdar öýdüpdir. Emma Ahun aga diýipdir, Aklygyň iň ulusy taňryýalkasyndyr. Muň özi bir köşekli düýä barabardyr inşallah. Öý ýet sesini çykarmandyr. Myhmanlaram bolýan gürrüňi diňläp oturypdyrlar, Şarman ahun asuda sowukganlylyk bilen käbir durmuşda bolýan we bolmaly zatlary düşündiripdir. Musulmançylyk dünýäsinde ynam diýen bir zat bardyr. Öz öýüňden çykyp, başga biriniň gapysyndan ýumuş bilen barmak adamyň ädimini gysgaldýandyr. Uly ýumuş bolsun, kiçi bolsun hemmesi birdir. Adam seň gapyňdan ynam bilen gelýändir. Eger ol şeýle umyt, şeýle ynam bilen gelýän bolsa, onda senem oň ynamyny ödemelisiň. Ynam, muň özi ynsanyň biliniň kuwwatydyr. Ynamyň özi Taňryň nurudyr. Eger adam çyn ýüregi bilen Haktagala uýýan bolsa, Oňa ynam bildiren bolsa, top-süýräk gelende-de öz uýan zadyna ýykylar. Ony dar agajynyň aşagyna alyp barsaňam, şol öňküligidir. Alla bardyr diýip aýdar. Sebäbi oň özi Beýik Taňra tarap süýşýär. Allatagala ýakynlaşýar. Hiç hili gorky-ürkini bilmezden, öz niýet-päli bilen ýaşap ýörendir. Dünýäň malyna dygyzmaz. Şarman ahun gürrüňini gutaran ýaly edipdir, emma gutarman eken. Sen inim bir zada dogry düşün, üns ber. Ine asuda deňiz dem alyp ýatyr. Birdenem harasat gelip, äpet tolkunlar, gomlar asmana göterilýär. Emma gomlara öwrülip bilmedik tolkunlar, tolkuna öwrülip bilmedik damjalaň hemmesem şo harasadyň içinde. Birsi hol ýokarda, beýlekisi aşakda suwa ýetip barýar. Ana, az salymdan şolaň hemmesem ýitip gidip, suwuň ýüzi deňleşýär. Adamzadam şoň ýaly. Bu ýerde gomlaň, tolkunlaň, damjalaň özüne ynamy bolşy ýaly, ynsanyňam özüne ynamy bolmaly. Şol ynam biziň hemmämizde bolmaly. Siz Gurhany Kerimiň sürelerini, şerigatyň kanunlaryndan käbir zatlary öwrenipsiňiz. Özüňizde bolsa ynam döredip bilmänsiňiz. Şoň üçinem adamlar siziň üstüňize ýumuş bilen gelmekden gaça durýarlar. Ynama girmänsiň. Öý eýesi Çarman ahunyň sözüni jemlärine garaşyp hiç zat gürlemän oturypdyr. Çarman ahun iň soňunda şeýle diýipdir. Ynamsyzlyk, Alladan daşlaşmakdyr. gopbamlyk, ejizlikdir. Mönsüremek bolsa, ikiýüzlüligiň alamatydyr. Aradan bäş-alty aý geçenden soň şol adam Sarman ahunyň ýanyna gelipdir. Ahun aga. Dogry ýola salanyňa taňryýalkasyn. Maňa ýene-de bir maslahat ber. Men diňe gara zähmetim bilen çörek iýmekçi. Ak bugdaý, gawun ekýän. Bu maňa aňry ýany bilen çörek bolýa. Indi näme edeýin diýip sorapdyr. Sarman ahun ýaňky adamyň hakykatdanam göwnünde zat ýokdugyna gözi ýetipdir. Inim, gulak as. Musulmançylygyň bäş şerti bar. Birinjiden, kelemäňi ölüm howpy bilen gyssanan çagyňda Ertir turjagyň gümana bolany üçin agşam ýataňda üç mertebe okamaly. Ikinjiden, bäş wagt namazyňy oka. Eger sen Allaň birligine ynanýan bolsaň, onda bäş wagt namazyňdan daşgaryn Nefil namazyny, kaza namazyny, jynaza namazyny, gusul namazynam berjaý etmeli. Üçünjiden, mümkinçiligiň bolsa, maşgalaň razyçylygy bilen Käbä gidip hajy bolmaly. Dördünjiden, orazada agzyňy beklemeli. Rejep aýy ýaly şerigatda görkezilen takyk wagtlaram agzyňy beklemeli. Bäşinjem, dabynazabyňdan alan girdejiňden zekat bermeli, hüşür zekat doly berjaý edilende yrsgalyňy Allatagala üç esse artyk berermiş. Ýaňky adam Çarman ahundan hoşal bolup gidipdir. Olar kän bir duşubam durmandyrlar. Ýöne ol adam Çarman ahunyň wesýetlerini mümkin boldugyça berjaý edipdir. Çarman ahun ony gabat gelse daşyndan synlapdyr, Daşgulakdan oň özüni alyp barşynyň gowudygyny eşidipdir. Aradan on ýyl geçenden soň. Bir gezek sadakada üýşüp otyrkalar, ýene şol adam hakyndaky gürrüňe gaýdyp gelipdirler. Ahun aga, Tejen şäherinde ýaşaýan Ata-aba soňky ýyllarda ak bugdaý ekip, gawun-künji ekip köp girdeji alýar. Ol her ýyl Gurban baýramynda garyp-gasarlara iki-üç sany dowar berýämiş. Adamlar ondan näme üçin mal-gara berýändigini soranlarynda ol, Men bir wagt ylymdar, dana adama sala salyp, musulmançylygy berjaý etmegiň ýollaryny soradym. Şonda ol maňa bäş sany şerti berjaý etmegi tabşyrypdy. Şol bäş şertiň dördüsini nesip edenden berjaý edýän. Emma haja gidip bilemok. Malym bar, janym sagat. Mekgä iki gezegem pyýada gidip gelip biljek. Dürli bahanalar bilen hökümet goýberenok. Onsoň gazanjym ýeterlik bolany üçin üç eşşegi garyp-fukaralara paýlaýan. Gurban aýynda Käbede yhram geýip, Hajylyk başlananda menem ýagşy niýet bilen öýümiziň işiginden Käbe niýeti bilen kybla tarap ýedädim-ä diýip ýene yzyma öýe gelýän. Guýymyzyň suwundan çekip, Käbede edilşi ýaly Aw Zemzem çeşmesinden suw çilşi ýaly edip, öz guýymyzyň başynda dik durup kyblama seredip üç gezek suwy urtlaýan. Yzyndan Aw Zemzem suwunyň töwirini galdyrýan. Ine şeýdip Zemzem şerifini berjaý edip gurbanlygyma başlaýan diýýämiş. Şoň edişi dogrumy ahun aga diýip, Sarman ahundan sorapdyrlar. Ahun aga böwrüni diňläp, bir salym oturansoň şeýle diýipdir. Hä, ýalňyş diýip bolmaz. Ol Taňryň ýolunda sadaka edýär. Ýagşy niýet bilen hajyň şertlerini öýünde berjaý edýär. Magtymguly işanam öz şygrynda Bir ajy doýurmak haçdyr ýaranlar diýip aýdýar. Alla kabul etse, oň hajam kabul bolar. Şondan soň aradan dört-bäş ýyl geçipdir. Babadaýhanyň bir obasynda bir bendäň jynaza namazyna duruljak bolup durka, şo gürrüň edilýän Ata aga geläýipdir. Eşew aga, Ýagdy, Çonak dagy Ata agaň gelenini Çarman ahuna duýdurypdyrlar. Çarman ahun alymny-salymny bermän Ata agadan jynaza namazynyň ymamy bolmagy sorapdyr. Ol ýaýdanypdyr. Şarman ahun Geç-geç diýenden soň ol ymam bolupdyr. Adamy adam edýän zat ynamdyr. Dünýäde bar bolan asmandan inen dört kitabyň, Töwradyň, Zeburyň, Injiliň, Gurhanyň gudratyna ynam bildiren adamlaň öz bagtyna, islegine, arzuwyna ýetmedigi ýokdur. Ynamsyzlyk diniňi ýitirmekdir. Il-günden Beýik Taňrydan örküňi üzmekdir. Ynsan bu dünýäň eýesidir. Şo bir wagtyň özünde ol bu dünýäde Beýik Taňra gulluk etmäge borçludyr. Bäş wagtyna ybadat etmäge bergilidir. Ynamsyz adam bu dünýäden bihabar adamdyr. Ynamsyz, bihuda adam bolsa haýwanat dünýäsinde süýrenip ýören mejalsyz, hudaýsyz adamdyr. Käbir ýek-tük gäwür adamlar Allatagalany özlerine görkezilmegini soraýarlar. Emma olar ynsanyň ene süýdi bilen kämil bolýanyny görübilmeýärler, bilmegem islemeýärler. Barmagynyň ujy bilen ýalanan ara balynda Gurhany Kerimiň gudratynyň bardygyndan, oň Allatagala tarapyndan ynsan üçin ýaradylandygyndan bihabardyr. Olar muň özi baryp ýatan elhenç bir aýyp zatdygyndanam bihabardyr. Sarman ahun şular ýaly gürrüňleri häli-şindi gürrüň bererdi. Bu gürrüňleň diňleýjilerem köpelipdi. Ol türkmeniň Keýmir kör, Çopan batyr, Gowşut han, Urazmämmet han, Ärsary baba ýaly gerçekleri hakynda gürrüň edende-de töweregindäkileri aňk ederdi. Uruş ýyllarynyň ahyrlarydy. Tejen derýasynyň gazuw işlerine, gaňgalyň gurluşygyna Türkmenistanyň hemme obalaryndan adamlar gelip işlenilýän günlerdi. Raýkomyň wekili Çarman ahuna şo ýere baryp adamlar günorta çaýyna çykanda dynç alar ýaly gürrüň edip bermegini tabşyrdy. Ahun aga näçe kyn görse-de kötek güýçlüdi. Ol öz ýanyndan, Bulara gürrüň gerekmikä ýa-da yrsaraýarlarmyka diýip, uzak gije ýatyp bilmedi. Gaňňala gelenden soň azajyk ýüregi giňedi. Büzmeýine obasyndan Gaňňalyň gurluşygyna gelen Atagylyç, Atanursähet, Saparguly Kowus, Sazak Garawullagy Gorjugyň adamlary bilen çaý içip oturan ekenler. Çarman ahun garyndaşlaryny görüp depesi göge ýetdi. Onýança-da Girman bagşy, Maryly bagşylar bilen bu ýere geldiler. Aýdym-saz edip hezil berdiler. Agşam Çarman ahun olara Ärsary baba hakynda gürrüň berdi. Güller çadam demini alman diňläp otyrdy. Sarman ahun örän ýatkeş gürrüňe ökde bolany üçin adamlaň derrew ünsüni çekýärdi. Ahun aga gürrüňe şeýle başlady. Essalawmaleýkim eziz jemagat! Biler bolsaňyz, mundan alty ýüz gowrak, ýedi ýüz ýyla ýakyn mundan öň Salyrgazan atly türkmen ýaşap geçipdir. Oň Tekemuhammet, Sary, Ýomut atly ogullary bolupdyr. Olar Balkanda Töwergir dagynyň goýnunda ýaşapdyrlar. Teke Muhammet Ýazyr han, Jomut han, Sary han, Oguz hanyň nesli hökmünde öz ilini goramagy başarypdyrlar. Agyr söweşlerde är işini bitireni üçin Sary hana Ärsary lakamy dakylypdyr. Ärsary baba musulmançylyga uly üns beripdir. Ärsary baba musulmançylygy aýaga galdyrmak üçin ýörite Ürgenje gidipdir. Bu ýerdäki şyhlaň ýanyna baryp olardan musulmançylyga degişli arap dilindäki dini kitaplary arapçadan türki dillerine terjime etmegi sorapdyr. Köşgüň şyhlary Şerif hojany salgy beripdirler. Başda Şerif hoja bu işi kyn, agyr görüpdir. Diňe Ärsary baba oň hyzmaty üçin kyrk düýe berjegini aýdansoň, ol bu işi boýun alypdyr. Şo kitabyň ady Müritlere gollanma bolmalydyr Arap dilinde oňa Müin al-Mürid diýilýär. Kitap ýüzlerçe ýyllap Hywaň, Buharaň, Türkmenleň medreselerinde öwrenilipdir. Ärsary babaň kyrk düýesi, Şerif hojaň terjimesi, gör näçe adamlary ylymly edip ýetişdiripdir. Ärsary baba şeýle akylly, parasatly bolandygy üçin ähli han-begler oň gyzyna hyrydar bolupdyrlar. Mama atly bu gyz kakasynyň ýagdaýyna oňat düşünipdir. Ärsary baba bolsa gyzyny bolgusyz han-bege däl-de batyr serkerdä, yslama hormat goýýan ýigide bermegi ýüregine düwüpdir. Aý-gün geçipdir. Ine bir günem Eýranyň şasy Kuma beg diýen bir ýigide Horasana ynanypdyr. Goçantdan kümmet howz aralygyna eýe bolup oturan adam Ärsary baba özüne gyzyny bermezem öýtmändir. Mama gyz maslahaty kakasynyň tä gözüniň çözmegine goýupdyr. Kuma beg islendik galyňy tölemäge taýýar eken, emma Ärsary baba, Gelinligiňi başga ýerden gözle diýipdir. Näme üçin? Sözüň gysganma-da, gerek altyn-kümüşiňi sanaber. Ýok, maňa dünýäň maly gerek däl. Maňa bize mynasyp adam gerek diýip, Ärsary baba kesgitli jogap beripdir. Kuma geg, Meň näme aýybym bar diýip sorapdyr. Ony men bilmen. Ony eneňizden soraň diýipdir. Şondan soň ol beg iki eli bilen ýüzüni tutup, çykyp gidipdir. Ertesem agyr nökeri bilen tüwer guýusyna çozupdyr. Ärsary baba gös-göni kuma begip, eli gylyçly şaglap gaýdypdyr. Emma ýazzy maňlaýyndan peýkamyň oky giripdir. Kuma beg atdan agyp gelýän Ärsary baba ýeke gezek gylyjyny aýlapdyr-da, mama gyzyň otagyna kürsäp giripdir. Emma eýýäm mama gyzam, beýlekilerem bu ýerden zym-zyýat bolup durlar. Sarman ahunyň gürrüňleri bu ýere Mardan Ahaldan işlemäge gelenlere mazaly dynç beripdi. Girman wagşam depesindäki zer goýlan telpegini bir gapdala oklap, ala gaýyşla tutduryp otyrdy.
Youtube Mirasym kanaly.
Aradan bäş-on gün geçensoň, Sarman ahuna dini gürrüňleri aýdany üçin käýinç berip goýberdiler. Bu zatlardan bihabar il-gün bolsa Çarman ahunyň ýanyna gelip, Biziňem çagalamyz bisowat bolmasyn, ahun aga! Bolmasa gijesini okaday diýip dökülişip durdular. Batyrgaý töwekgel adam bolupdyr. Ol okatmak üçin iki sany topar döredipdir, olaň biri elipbiýi öwrenýän ýaşlar bolupdyr. Olar her çarşenbe güni gijesi okapdyrlar. Anna agşamy bolsa elipbiýi suwara bilýän uly ýaşlylar okapdyr. Uly ýaşlylar öz okuwlaryny Çarman ahunyň şo gaňňalyda gürrüň beren Müritlere gollanma kitabyndan başlapdyrlar. Görüp otursak, ýüzlerçe ýyl mundan öň Ärsary babaň haýyşy bilen Şerif hojaň arapçadan terjime eden şol kitaby Çarman ahunyň özünde-de bar ekeni. Çary ahun bu kitaby kyrk ýyl öň Buharadan getiren ekeni. Müritlere gollanma kitaby öz adyndan belli bolşy ýaly, müritçilik, ýagny sufizm taglymaty boýunça pirlere gollanma berýän talyplaň okuw kitaby eken. Bu kitap kyrk ýyl bäri meň gursagymda urup dur. Ärsary baba bilen Şerif hoja Alla rehmet etsin diýip, Çarman ahun her sapakda diýen ýaly aýdar eken. Bir müň dokuz ýüz kyrk üçünji ýylyň bahary büzmeýinde diýseň ýygallylyk boldy. Ot bitmejek ýerlerem otluk boldy. Sebäbi arany üzmän on üç günläp dyngysyz ýagyş ýagdy. Laýdan salnan zaýlaň ternawlary ýykylyp başlapdy. Şo günlerde Çarman ahun büzmeýinde otludan düşüp, göni bize gelipdi. Üsti-başy ezilipdi. Ol meň kakam Nursähet Begenjogly bilen ozaldan gatnaşyk saklap ýören köne tanyş ekeni. Çarman ahun daýaw syrdam moýly nurana adamdy. Ol kakam pahyr bilen esli salym oturyp haýsydyr bir kitabyň gürrüňini gaýtaladylar. Kakam diňmän guýup duran ýagşyň astynda çykyp gitdi. Soň kakam pahyryň aýtmagyna görä obamyzda ýaşaýan Sary mollalara, Beki hojalara, Kakajan mollalara, Ýazmyrat mollalara aýlanyp Sarman ahuna gerek kitaby ýarym put jöwene satyn alyp gelen eken. Ol kitaplaryň biri Mizany şerigat, ýagny Şerigatyň ölçegleri diýen kitap ekeni. Ikinji kitap bolsa arap diliniň elipbiý kitaby ekeni. Bu kitap ýöne bir elipbiý tertibiniň ýazmaçasyny öwretmän, eýsem haýsy harpy aýdaňda diliň nirede durmalydygyna, haýsy dişiňe ýa-da agyz boşlugynyň içine basylmalydygyna çenli öwredýän kitap ekeni. Men Ýakynda bazardan dermanlyk ot aldym. Öýe gelip ýaňky alan otumy ýygnaşdyrsam, oň daşyna dolanan gazet böleginde Çarman ahun hakyndaky ýazylan kijijik makala bar ekeni. Gynansagam haýsy gazetden, haçanky gazetdendigini bilmedim. Emma makalany ýazan adamyň ady bar. Kulyýew Kakabaý ata ogly. şeýle ýazýar. Sarman ahun uzyn boýly, saryýagyz, nurana adamdy. Biz Sarman ahunlar bilen Tejen şäherinde goňşy bolup ýaşaýardyk. Meň kakama Ata Ataguly ogly diýerdiler. Kakam pahyr Sarman ahun bilen Köne arap hatyndaky kitaplary yzygiderli okaýardy. Sarman ahun Kurany Kerimden gürrüň açyp, kakamyň we beýleki oturan adamlaň soraglaryna jogap berýädi. Yslam dinini berkitmek barada Sarman ahun gizlinlikde ägirt köp işler geçirýädi. Ol Tejen şäheriniň yslam dinine ýüregi bilen berlen adamlaryny her hepdede diýen ýaly öz ýanyna çagyryp, yslam dinini berkitmek barada maslahatlar berýärdi. Çarman ahunyň il-güni bilen gatnaşygy örän güýçlüdi. Ol köpçülige örän täsirli bolany üçin öýüniň myhmansyz wagtyna gabat gelmek kyndy. Aşgabatdan Orazgeldi molla, Penji molla, Işanguly, Mardan, Garagöz işanyň agtygy Ata Sary ogly Daşoguzdan, Büzmeýinden Suwly işan, Sarman ahuny içgin tanaýan adamlardy. Ýakynda Suwly işan bilen salamlaşyp gaýtdym. Segsen ýedi ýaşyndaky Suwly işan tüweleme ýatkeş adam. Suwly işanyň çyn ady Rejepberdi Amangeldi işan ogludyr. Işan aga biz Möýünde Hydyrguly işanyň medresesinde Kene işanyň elinde okapdyr. Oň pikiriçe, Çarman ahun Şorgalaly Ata ahun Nagy bilen Çary ahunyň medresesinde bile okapdyrlar. Tejenli Aba pahyryň aýtmagyna görä, Sarman ahun bir müň sekiz ýüz segsen bäşinji ýyllarda doglup, bir müň dokuz ýüz ellinji ýyllarda-da ýok bolupdyr. Aba Hanguş ogly bu senäni maňa takmynan aýdypdy. Ol ömrüni poçtada işläpdi. Asly demirýolçy bolan bu adamy köp adamlar tanardy. Olam dünýeden habarly adamdy. Ol, Men Sarman ahun bilen çaý içişip görüpdim. Bir gezek ol, Aba, sen gaty zehinli güýçli adam. Yhlas bilen ýapyşsaň, Gurhany Kerimi okap biljek adam diýdi. Men Ahun agaň ýüregi bilen aýdýanyna ynanýadym. Emma ýaşym könelşeni üçin kyn görýädim. Men Ahun aga başaryp bilmejegimi aýtdym. Wah, on on bäş ýyl mundan öň Ahun aga sataşan bolsam, oňa meň güýjüm ýeterdi diýip, Aba pahyr alty-ýedi ýyllyk daýdypdy. Sarman ahun arap hatyny örän ezber ekeni. Marydan, Daşoguzdan, Könürgençden, Nebitdagdan, Aşgabatdan oň ýanyna gelýänler örän gadymy golýazmalaram getirip okadýan ekenler. Elýazmalaň syr-çyrşaklygyna garamazdan Çarman ahun olardan baş alyp çykar eken. Çarman ahunyň bir wagtlar Abdy atly oglunyň, Aýbölek atly gyzynyň bardygyny ýetmiş ýaşap gelýän asly Gorjowly Oguljeren baýym gyzy gürrüň berdi. Olaň ikisem Çarman ahunyň başdaş aýaly Orazgülden bolan bolmaly. Ýakynda men Çarahunyň şo gadymy galasynyň medresesiniň ýerine baryp gördüm. Çarahunyň keramatly bu medresesi gör näçe oba ýaşlaryny sowatly adam edip ýetişdirdi. Göwnüňe bolmasa, Çarman ahunam, Ata ahunam şo hüjrelerden Goltugy kitaply çykaýjak ýaly bolup dur. Allaguly Nursähedow, Ahal durmuşy,